Quatre no pas convèrso. Eissi, dòn Aubèrt. Bonjour, dòna. Avètz de pan a me prestar, se vos plai? N'ai pas pron crompa per uèi. De segur, dòna. Vos faguètz pas de marissar. Vos ne'n donarai tot un temps. Grand mercé, dòna, siás ben brava. Adonc, sonarai a vòstra pòrta aqueth vèspre. Va ben, dòna, i serai.
Alò, 45 54 sètge? Ò!
Qué es que parla? Eicí Andrieu! Si es tu, Pau! Ò! Sieu ieu?
Bonjour, Andriu! As enveja de venir a me ieu a nuer? M'agradarie d'anar veir una partida de rugbi. Iu tanben, mai pòdi pas i anar. Perqué?
Si es malau? Non!
Mai mon travalh es pas acabat. La version l'as pas finida? I a una frasa complicada que la pòdi pas finir. Es pecat.
Anuèi i a una bona partida. O sabi.
M'agradarie, mai aquò's pas possible, ramercer Andriu. Au reveire.
Alò, Tòni? Non, sieu son fraire. Tòni es pas ici. Quau es que parla? Giòrgi Barbarus!
Tòni es a la bibliotèca, ajuda sa cosina Elena a faire son trabalh. Quin trabalh!
Una version complicada amb una darrièra frasa tan longa, l'aurà finida dins gaire de temps? Sabi pas.
Va ben, telefonarai mai tard. Un momenton.
Tòni fai just que d'arribar. Tòni, Jòrgi te vòu parlar. Un momenton, se vos plai. Alò, Jòrgi? Bon vèspre, Tòni. Fas parent mai ara? Non.
Donc, s'anariá ensopar a l'ostalarier? D'acòrdi.
Es que i a d'ostalarier bon a dint ton endrech? Segur que n'i a. Lo menú t'agradarà pron. Qu'es que i a per manjar? De pei de segur, se an d'i vendre. De pei?
Avarisco. Lo pei m'agrada pas, Ne'n mangit jamai. Ça n'a rien dins los tarariers de la carrière au peiruriero. Se vos, adon, rendètz-vos a uèch ores dins aquela carrière, davant la ranjarie. Ò ben, a tot arro, bon vèspre, Jordi.
Alò, don Audry, Eici, senhor Arnau! Coma vai, Luís? Pron ben, senhor Arnau, es pas grèu. Tau mies, tau mies! Vendrà a l'escòla la setmana que ven? Se va mies de segur. Aqueth sèro avie fan e a menjar un pau. Li ai donat de cabajon, de pasto e un arrange. Boto!
Adonc se pòrt o com un rò! Es sul d'enfant que. Ò, sénhe, aven ren qu'èu.
Es un dròlle agradiu, dòna. O trobas?
Pensas de li donar lo bonjour? De segur, sénhe, gran mercé. Adiu-siàs, dòna Audry. Adiu-siàs, sénhe Arnau.
Qué vas faire après l'escòla? Sabi pas, e tu? Anarai a la bibliotèca. Vòs venir me ieu? Ara, si volàs. I vas tot un temps? Non, mai tard. A quina ora i vas? Sabi pas.
Velèu a sièis ora? Ieu i siu anar ièr de matin.
As pas vist Jordi que ièr anar? Non. E mai Tonièt que ièr anada tanben? Non. As finilèu ton trabalh? A dètz ora. Mai la darrièr ora m'a semblat pro longa. Donc venes?
Sabi pas. Telefono-me dins l'apresdinada, sera ièr ostau. Va ben, au reveire!
T'agrade lo novèl ami de Pèire Solatge? Eth pupolic e Pèire, e pro un ric, e sa sòr e Bernadèto, e eth maigro que non sai, mai es fòrço amistoso. La tròbes mai polido que Valèrio? Tan polido com Milo. Lo novèl ami de Pèire es tardier per l'escòla, de verai?
Cada matin oblide quauquarren. Es mai oblidós que Pèire. Mai, es pas tan gras com eu. Ne'n series pas amorosa, per codastre? Belèu, per malastre.
A qui va l'èrrio qu'arriba? Que es aquela? La conoissi pas. Es un amigo de ma sòr e l'ainado. Res tocaria lo grando. Me presentaràs?
De segur, veni. Bonjour, Valerio. Coma sies? Pron ben, grand mercé. E tu? Va ben.
Valerio, te vòli presentar mon amigo Tonièto Colon. Tu Nieto, vaquí Valerio Audifren. Bonjour, Valerio. Demoras carrièr au Grandon? Ò, au setze? Es pres dau jardin de la Font, qué? Ò, es a per aquí. Se sies pas lasso, vòs venir eme nosautre? Ont anàs?
Anant crompar un quicòm per mon fraire, es deman son anniversari, Li vau crompar un disque. De disque, n'avèm jamai pron. Ben, i anà. Après, se volètz, anarem a l'ostalarier de mon paire. Coma es jour de fèsta, nos donarà de segur quauquarren per bèure amé de pastissarier.
Ò ben, a me plaser. Podèm i restar miègjorn.